A kāti tēnā nō rā tātu i runga i te heke o te roimata ki ō tātu tini whainga kua ngaro atu ki te pō. Nō reira e te ite, e te rahi, ā, me tātu hoki kei waenganui, nau mai hoki mai kia nāwai i teka mō tēnei wiki. Ka mihi ake hoki ki aku hoa kōrero, tēnā nō rā tātu. Kia rā. Kua hui mai nō tātu i tēnei rā ki te. Hakuitu i ngā pātai e taitai mai nei ki a tātu. Nō reira me tīmata tonu atu. Mea nei te pātai tuatahi, Taku tamaiti he taiohi. Hōhā nahau ki tana āhua kore kōrero, kore e rarata ki tētahi mea. Ka pēnei kē tana kōrero, Ko ahau tēnei, e pēhā ana koe, ko ia tēnei, pai. Ko ahau tēnei. I ako koe i te āhei i te kura i tēnei rā? Ko tāna, Horekau. Ko ahau, He aha tō hiahia mō te kai? Ko ia, Aua. Pēhē te rō o tēnei āhua o te taitamariki? I hanga, tētahi o waku um, teina Ki tā nei a koe rawe mai ana, he nā. Moro. No, oh, e kore tai te pēhea, ki wētahi o ngā taiohi, ka pēnei nei, māna ka rapu koe i tētahi hononga kaupapa kōrero e rarata nei kaurua tahi, engari e kata nāu i te mea hakaroa nāu ki tētahi o uh, waku Teina tuahine nei, he karanga tahi ki au, ā, rakau kē ia i kōrero mai ki au tae atu ki tana tekau, tēnā pea tekau mā ono tau tana kaumātua ka tīmata ia te kōrero mai ki au. Engari ka tari a ia ki tētahi rata, ka mea mai te rata ko tana tūmomo ko te selective mutism, nō reira wētahi tamariki he tūmomo mea e kopā ki a rātou, e kore e hiahia ki te kōrero ki te tangata e kore rawa e kōrero. Kotahi, e rua kē atu pea ngā tāngata ka, ka pai ki a ia, ka kōrero ki waenga i a Kia rāua nāi. Rāuatahi. Āe. Yeah. Nō reira, hau hoki mehemea koia tēnei, mehemea raini koia tēnei te ao, te ao te taiohi, kua kore e hiahia ki te kōrero. Engari, Kei he, he momo, he momo kē atu i te, i te ao taiohi noa iho, tēnā pea he mea kē atu, hapa hoki, mm. pēnei i taku um, tuahine nei, e, o, i aia nei nā, e hihi ana kia hoki atu ki te selective mutism, tana kā ki te kōrero i wēnei wā nei, kua te kau mā, ko tēnei taku tāku mutunga i te kura i tēnei wā nei, engari kua puāwai, mm. rakau kē ia e haka māna ki te kōrero, Pēnei i tana tamarikitanga, nō reira, hou hoki, koia hei āwhina, hei koha ki te tēpu, tēnā pea he me, he mea kē atu i te hiahia noa iho a te tamaiti kia noho ngū. Nō reira, haere i te mate, he āhuatanga noa iho mō te, mō te tupu haere o te tangata. Ai, ka tupu haere, tahi ka puāwai, ka pai ake. ka kōrero. He tino mate nui tērā i roto i ngā taiohi o ēnei rā. Um, oh, me ngā tamariki. Um, situational mutism tētahi. Ka mm. kōrero i roto. He, he kupu hau katoa. Ā te wete wete ki nā kia tae. Te nui ā horopaki. Ā horopaki haere ni. Ā, koro. Nō reira ka... Selective. Uh, selective mutism and yeah. situational mutism. Mm. Um, oh. situational mutism, ko te wāhi ki a rātou e a i ētahi wāhi e noho haumaru, e whakaro ana rātou, e noho haumaru ana rātou, ai ka kōrero, i ētahi atu wā ka hore rātou i te um, whakaro ake he haumaru rātou, no reira mm. he kore e kōrero. Um, selective mutism, ai, pērā ki ētahi o ngā tamariki Taringa pīsai nei, ina hiahia ka kōrero ki te kore, ka kore e kōrero. Um, Nen ki au, um, he, he taiohi tāku i te kāinga, he āhua pēnei tana āhua i ētahi wā. Um, i runga i te mea, um, hei te whonu, te nuinga mm, o te mm, wā. E rapa atu ana ki te whonu, uh, e kōrero ana ki wana hoa kura. Uh, ka mutu i tana hoki mga mai ki te kāinga, ka hore e tino Kōrero ana, tērā pea kei te, kei te ao o te whonu tana ao. Um, ai, nō reira e rapu ana i tērā taha. E mōhana hau, kore kau koe i anahe. He, ka nui te tini o ngā taiohi e pērā ana, e te mea i taku kura he āhua pērā anō ētahi o ngā taiohi. Ai, ko, ko, ko kore kē rātou e mōhio me pēhea te kīkī. Nei, na te ao matihikioniki, ko pērā rātou nei, taku tiro, tirohanga pērā atu, and tika tau, kipa, ko pērā kē, ko, ko, pērā ngā kore o, o ngā tūpuna, kei hea tō ārero, nei, hakamahia tō ārero. Engari, na, na tēnei ao hau o te hāngarau, ko pēnei, ko kore tae rātou te kōrero, nei, te whakaputa o rātou whakaaro anō, ki te whakawhitiwhiti kōrero, koina poto noa te whakautu, pai. Ka mutu e, e, e māua no e, e, e, e kōrorirori, e kōrorirori, ke, ke puta atu, e tahi atu o rātou kōre whakaaro, nē. Engari, he, he tino mate tērā na te, na te hāngarau i pērā i rātou. Ai. Ai, pai tonu ngā mea e tuana mō ngā manu kōrero, Nē, ka, ka whiua te ārero. Engari hoi nei ki te noho pēnei ki te kōrero, rero whakawhitiwhiti kōrero, e, e hore kau, he, he reo nē. Me, me ako anō, ko hoki anō me ako anō rātou, o rapua he, he kaupapa, nē, pēnei tō tuahine niki, a pērā anō te putiputi, ka pāwe a tōna anō wā, nē, ka, ka taea ia te, te mahi, whakamahiatanga ārero. Nei kia kōrero ia i wāna anō hakaaro, engari tika tāu, kī pai rātou nē, e kore kiki, kore koe e rongo he kōrero, mena te nuinga e rongo ana koe, ko te kangakanga. Ko te amuamu rani nē. Oh, me te amuamu, engari wēnei rā i roto i ngā kura, Ko kaha tērā reo kino nē? Nē, huena, wai te kanga? E mā te kararehe kē tēnā reo? E mā kino tērā? He aha wau whakaaro? E pai ana anō nē? Kei rongo ana ai tō riri. E, e, e, huena tā koe, e, e, rapu nei tētahi whakaaro mō te hakaupu i te pātai nei, engari, E tika ana tāu e Wini, pērā anō aku mokopuna i a ēnei. He hunga wā rātou ko rorohiko wērā mea e pēpēhi pātene ana ko Arina e mea tau ki ngā mātua, koe whāngai, kōrero ko kōrero. Whakatikiria. Koe whangai. Kei mate kai ka hoka ka. Pa korero rātou. Ko korero ko korero. He, he teina tōku. Um, ka mutu i aia e tupu haere ana, ka hano māua te kōrero, whakawhiti kōrero, hakoa te kaupapa, ka pakeke, ka taiohi ana ia te kaumāori, te kaumā ono tau i tēnei tau. Um, Ae, pērā, pērā tonu ana ia ka kuhu ki te whare, ka haere ki tana rūma, ka noho noa ki tana waea me taku. Paorongi e te kuaha, oh, e aha ana? Oh, karekau. Soon, oh, haramai ki te, ki te kōrero tahi me te whānau. Kao, kei te pai ahau. Um, kia nei ko te mate kē, kua, um, kua pōkake rawa tēnei ao ana ko hau mai ngā hangarau i te kura, I te kāinga, ka mutu, koirā tō rātou ao, ā, ngā taupānga katoa, ā, kei ngā matimati. Arā pea te kōrero ko, ko te arero hou o te hunga rangatahi ko ēnei matimati, ko ngā whaunu, ā. Tēnei nā, i ngā rīpene ka mātakitaki ki te wā, ki te kore pai ki a koe, kotahi noa iho te meri he meake atu, kore pai, Anō, nā, he mea kē atu engari te tangata i moe i a koe, kore taea te tuku kia puta he tangata kē atu. Koia. Ko e amuamu ki ngā mātau, ki, ki, ki ngā tamariki, ngā, ngā mātui hoko, ngā, ngā, ngā mea rā mō rātou. Ka tukuna kia pērā, nē? Āe, ka tukuna, nā konā, nā rātou anō te hē. Pōao, pōao, kei wētahi e pērā ana nei ngā kāinga. Me, me, me, me huri rātou ki te, ki te tirotiro i a rātou, he aha te take pērā nei wā rātou tamariki. Nā rātou wera nei hoko, mō rā, mō wā rātou tamariki, nā, he amuamua nā i a ianei. Tā te taipea o Kauroi e kī mai nei me haka tikiki, ē, nē, ē, nā te kōrero rā anō ka whai kai. He hanga pero kē, e te, te mea, tōku nei mohi kei te kōrero Māori, he hanga pero kei taku kāni, nā, kia hanga kōrero Māori noa anō, tae noa koe ka whiwhi kai, take kōrero Māoringia nei ia e ngā mea katoa i roto i tō māua kāinga. Engari, i pai ana i tērā wā, ō rātou tāngata pirihimanaungia ana mō ērā atu mahi, āne? Ō, ko pirihimanaungia. Kia atu, kia ora ngā tamariki. Nō, āe, āe, ko ka pai. Ko tētahi o ngā mea kē, rakau kē tātou i te tēpu nei e mōhio ana ki te momo o te tamaiti, pēnā he tamaiti haka mā, te hanga nei. Pēnei i tētahi o aku tauira, ne, he, he tamaiti whāngai e ahau i tēnei wā nei, mm. engari ahakoa i te noho tahi māo ki ia rā, ia rā, torutoru nei ngā kupu, ka hipa pea te kotahi tau, kātahi ka tino puāwai mai ka pai anō te kōrero tahi, mm. ke Iāna i ngā Iāna, Ā, engari, kei te momo o te tangata wētahi, he, wētahi tangata, e tangata ngū, nē, e kore e, e kaha whakapoari i te waha ahakoa te aha, nō reira, hauoki mehemea tēnei nā i, i tēnei horopaki, he mea i kaha kōrero i te tamarikitanga, i āianei nā ko, ko kore e whai arero, kōrero, mēnā raini koina tana momo. Me whāia pea ōna pūmanawa, ā, e puāwai ai ngā mea pai ki taua tamaiti, ana, ko tāu, wā, karekau aku tamariki, nā reira, kāre au i te mōhio, engari, he teina tōku, nā reira, he whai i ngā pūmanawa, ā, ōna, kia pakari ake ai ia ki te kōrero mō ēnā pūmanawa, ki te wānanga mō ēnā pūmanawa, e puta ai te kupu i a ia, ā, i te mea kua waiho mā ēnei hangarau, a ia e, e whakangahau, a, me kī. Engari kia ne he, he momo āwangawanga a, tēnei reanga, ētahi o ā mātou kaimahi he rangatahi tonu nei, a, ka mutu he poto noa iho te aro ki ngā mahi, ka mutu ka huri ki te whaunu, ka, ka ngaro i a ia anō, ana, kua waiho i ngā mahi ki te taha. Um, Ae, he ao angawanga i etahi wa ka hiahia matou te kī, oh, homai nga whounu ki roto i te pouaka, kia mahi ra no nga mai katahi ka aro ki, ki to whounu i te wa, um, o te paramanawa. Hei tata atu no tini wa no i Penei, no mai ra no Raini. Nō, e hakapai ana hau, well, kōrero ana mōku ake, i a au e taiohi ana, ko taku aronga nui ki aku hoa. Mm. Kahore au i hiahia ki te aro atu ki taku whaea, me te noho ki reira ki te kōrero, kia nui rawa te kaupapa. Um, he hihia nōku ki te haere tahi ki waku hoa. Nō reira, ki a au nei, um, ko ahua huri te tai, ko, ko te aronga i a nei ki te whonu kia Wawe tā rātou kōrero ki ā rātou hoa, engari ko te ao tērā o te taiohi. Āe. Te mea he manawa mō ngā mātua, hiahia ana koe, ahau, matua nei, ki te āwhina i aku tamariki, engari ina kore rātou e kōrero, e kore koe mōu me pēhea te āwhina, nē? Ka waiho tēnā he manotanga. Nō reira, me pēhea te noho a te, a ngā mātua i roto i tēnei āhuatanga? E mea ana koutou, kia Manawanui, ehara tēnei i te raruraru, he āhuatanga noa iho nō te taitamariki, te tupu haere o te taitamariki, ā, te roanga atu, ka tika haere. Mā te aha hoki i te pātai ki te taiohi? He take kē atu kua pā ki a koe, kahore koe e pai ki te haka hoki kōrero mai. E pai ana, pai tūturu ana. Kaua e tuku pātai ai nō Raini. Nui atu te pā o tēnei āhuaranga ki te taitama tāne, tēnā i te pā ki te taitama wahine? Ko mehemea ka whakaaro ake au ki ngā tauira i te kura, um, tērā nō wētahi he taitama wahine, tērā nō wētahi he taitama tāne. Uh, ko tētahi o ngā mea pai i, i, i te kura, ne, e, me hoatu katoa ngā waea ki te tari, i te ata, ka tīkina anōtia hei te ahiahi, nō reira, me kōrero tētahi ki tētahi, wētahi, ko kite atu ahau i wētahi hoa, hoa ngū nei, ka noho noa iho ki raro i te rākau, ka hore rāo e kōrero, kōrero ana ki a rāo anō, e hoino e, e noho ana, noho noa. I pātai au nā te mea i roto i āku tamariki e ono nei, uh, ko ngā mea uh, aku tamaiti kē. horekau e kōrero tahi ana ki a au nei, me kore kiki, ka hia nei ngā tau, nā ka waiho tēnā e āwangawanga, ā, mōku, ko ngā kōtiro, ā, horekau hakamā ana ki te kōrero. Tētahi wāhanga pea, aini pea hāngai ana hoki tēnei kōrero ki ētahi atu pāpā, ā, ka pai ana nōku tonu te hē, nā te mea tino taikaha taku, Na, tohutohu i aku tamaiti. Na, muhana au i tenei wa e turita ana te tane me te wahine. E, hako he ata turanga mahi e wata ana ki te katoa. Engari, ko, ko hau tenei, haka pono ana au, kei kona tonu no etahi rerekenga i te, i tenei mea i te ira, te ira tane me te ira wahine. Na, i roto i tōku nei whānau, ko tāku te rau ki tae ahau, nui atu te pā o tēnei kore kīkī ki ngā taitama tāne, i te pā o tēnei mate ki ngā taitama wāhine. E mea nei ahau, nōku tonu anō pea te tae wāhi o te taikaha rawa taku haka tupu e aku tamaiti. E haere ke ana ki te māmā. Mehemea he mea he āwangawanga o ngā tamaiti nei, ka haere kē ki te māmā. Ā, kōrero ai, kore e haere mai ki a Pāpā. Ū. Whakapāinau e tautokohia ana ohakaro e ngā mātanga mātai hinengaro, ko te tupu o te hinengaro o te tāne me te wahine he rerekē, ka taea e te wahine te haka kōrero i ōna hakaaro. māmā ake ki te wahine ā hinengaro nei, ehara i te mea e kōrero tupu rangi noa iho tēnei, engari tērā nō taku pānui, wētahi wā ki pānui i te whare wānanga, he momo, he tūmomo, ka roa ake te wā e tupu ai te hinengaro o te tāne e whai ārero ia hei kaikōrero, kaikōrero i wōna hakaaro. Kore kau tērā. Nō kau i tērā mea e pā ana ki a au, ko aku tamariki ka tamu tamaiti. Kaha rātou i te kōrero ki a koe? Ia, kaha noa rātou i te kōrero ki au. Taku kōtiro, tahi anō aku kōtiro ko te, me taku kōtiro e kaha ana ki te, ki te rīrine mai ki a au, ki te kōrero ki a au. Nō aku tamu tamaiti katoa, horekau e, horekau e, waku tamariki e, Ko tō, Nē. ko tō tupuranga i a rātou, nē. Ia, ka, ka pai ana Me kei tō reira hono ki ki te, tō te, kōtiro te, tamaiti, Mm. kia māmai e, kia Mm. māmai tā rātou haere atu i te kōrero ki a koe, nē. ia, ia, Ko, ko oti kei a koe tērā te, te hakatō i roto i a rātou, Mm. kia māmai te haere atu ki a koe kōrero i a ha, ko rātou raruraru. Nē, nē, ia, hore, hore, hore whau, aku, aku tamaiti, aku, aku tamaiti, Ka mutu e momo ana nē, wētahi, kau e mea ai, e, kia kōrero katoa te katoa nē. Tika ana. Nē, he tino momo ana rātou ko ngā mea e hakarongo ana, nē, pupuri ana i roto i a rātou, nē. Kau ki tātou e mea ana, te katoa kia rere te arero, wetahi e kore mutu te korero, e ha, engari pai wetahi ki te hakarongo, wetahi, oh, alo hea pai te tangata. Engari he momo ne, he momo, na te pato te whakama o tatou tamariki Maori, wetahi, ne, ka Tēnā pea, ko te mātauranga hautene e whiwhi ana tātou i tēnei rā, ē, ko taua mārama he momo anō, he momo anō. Hei mua la, taku hakapae, kotahi tonu te āhua titiro ki ngā tamariki katoa, nē? Hoi nō tāu e kōrero atu, hoi nō tā rātou e hakarongo mai. Ina kore e hakarongo, ā, kikiki ana ngā te ron. I, nā, ko, ko taku hē e kōrero nei au, i pērā hoki au. Anō kia au, nā te mea e tauhau ki ana au ki tērā mahi. te haka tupu tamariki. Te pai tēnei o te noho huihui o te whānau whānui, nē, e hia ki haka tupuranga, ko ngā tūpuna katoa noki e noho mai ana ki te taha o te whānau, nā te mea ko whiwhi kē ngā tūpuna ki ēnei mātauranga. Engari mō te pāpā hou, e ako tonu ana koe. Ka pēnei ahau, ko tāku mai, he tohutohu. Ko tāu mai, he hakorongo. Āe. Ko, nā, i muri noa mai, nā te mea ko tētahi o aku tamaiti e, e tekau noa iho ngā tau. Engari, ā, tae rawa atu ki a ia, ā, kua, kua mārama ake ahau me pēhea te hakatupu i tēnā mea i te tamaiti. E kite ana au ko tētahi o aku hē, kāore au i tata atu ki te ao. o aku tamaiti kaumātua, nā te mea, mea nā, ah, e, rori, rori, pōhauhau noa iho ēnā mahi e, e aru nā Taurua, nē? Uh, e pēnei ana hau ko rāua kia tata mai ki ahau, ki tōku ao. Engari ka hori pērā, aha, ko pēhea taku wepu i a rāua, kore pērā. Kore e, ki tēnei? I, i a nei, ko māramau, te mea tika ki a Nipe, ko hau kē kia hanga nekeneke haere pērā atu, nē? Nā, ko te mea tamariki nei, āinei tino pērā ana hau, tino rerekē te hono i waenganui i a māua. Nō reira, ko te mea tamariki nei, ā, māmā noa iho ki a ia te kōrero mai ki au, kāore i pērā e rā atu aku tamaiti. Nē, ka pērā aku tamaiti, ko aku tamaiti, ko aku tamaiti. Hore kau. Hou i mea i a rātou ki te kōrero Māori. Te Māori kei roto i a rātou ki te, ki te tiaki tangata, āwhina tangata. Mutu aku tamaiti katoa e pērā tonu ana. Kaha rātou ki te haere ki te, te moana, ki te, ki te, te mahi. Tuna ki te ture tukutuku kiwa atu mō ngā kaumātua i te kāinga. Koe tērā ko wā rātou mā. Haere ki wā ngā hui mate ki te āwhina i te patu kau, mahi mitiwera mea katoa. Nā, ko te Māori tērā o aku tamariki. Ako hore kau e mohena ki te reo. Nui atu tērā i te reo i roto te ao Māori. Kia ora. Rangatira. Ko tētahi mea kua kite nei au i ngā tau e iwa kua atu au hei kaiako, ko te pānui i te reo ā-tinana. Nō reira, tērā taku hīkoi i te kura, ka kia ora atu ki ngā tauira katoa, ka pātai e pēhea ana nei. Ka taea te kite pēnā ka hiahia ia ki te kōrero tonu, ki te hakawhānui i ngā kōrero, Ā, pēnā noa iho e kahore ia ā-tinana nei, e hemahama noa iho te kite atu i ngā mea, oh, e kōrero ana a Matua Moko ki au, ka kia ora mai, ka pai, ka haere. Engari, ka kitea tēnā i roto i te tinana i mua i te hakapoaretanga mai o te waha, i ōna wā. Maumau kia kore tātou e ako i ēnā mātauranga i te wā haere ana tātou ki te kura. Koe kē wena ko ngā mātauranga whai take e tika ai tō noho ki tēnei ao hei tāku. Nā ko ngā mea kōrerotia mai nei e te kaumatua nei, te manaaki tangata, ko tāu e kōrero mai nei, te mōhio ki te titiro ki te tinana o te tangata. He ātaata atu e ako ai i te kura. tahi me te tahi ka rua. Nā te patanga o tēnā. Maumau tae mai, he mīhini ka pēnā i a ēnei. Nā te patanga o tēnā. Nā, ka tae atu koe kei te ono tekau o ngā tau e hia kē o mārenatanga, nā te aha, nā te kore ou e mōhio me pēhea te āwhina, te manaaki i te tangata. Āe, āe. Oi, homa. Maumau. Yeah, tikana koe ki a Moho na te mako roke koe ki tera mahi ae nei ne? Tena pea he matauranga nui tena mo tena mea mo te mahi te kura. Na, ka mutu, hei tauira, ina, ka kite koe i tana tinana e pehea ana ranei, ka mohio koe a, horekau e tau ana. Te nuinga o te, mena ka hihia tetahi tauira te korero ki a koe, te nuinga o te wa, Ko ia tēna ka aro atu ki a koe, ka whai i a koe raini, mēnā e noho ana te tauira i te taha e mahi ana i tana mahi, ka tū au ka mihi ki a ia. E, e māmā noa iho ana mehemea ka aro ki a koe, ka poare tana tinana mai ki a koe, ka kōrero, e mōhio ana au, oh, ka pai, ka i ana kōrero. Wētahi e mōhio ana mehemea e mahi ana i tana mahi, Ko tana tinana e aro tonu ana ki tana mahi, ki tana hoa rainī, ka, i runga anō i te haka ute, ka haka hoki kōrero, kia mihi mai ki au, engari ka mōhio au kāore ia i te tino hiahia kia noho ki te kōrero hōhā nei ki a Matua Moko, nō reira ka, ka mihi ka haere. Engari he māmā te kite i roto i te tinana o te tangata mēnā rainī e hiahia ana ia ki te haka puare i a ia anō ki a koe, E rite ana wōku hakaro ki ngā tuākana mai, teina mai o te kura, e hanga pērā ana. Ko taku pai nei, i roto i ngā teina, ko taku pai, ko taku kitenga atu, ko taku pānui i te reo ā-tinana o te hunga haka mā ki te kōrero, engari e hiahia ana ki te kōrero ki a koe. Nō reira, ko ngā hoa katoa ka haere mai ki te awhiawhi i a koe, Kei reira tonu tētahi e kore e hakapare i te waha, o ka kia ora noa iho ki a koe, engari e mo, koina te mea ka kaha hiahia au te kōrero tahi ki a ia, i runga noa i taku mōhio, ooh, e hihi ana in te kōrero, engari tēnā pea e hakamā ana, e tatari ana kia kōrero kē au ki a ia. Nā, ngā wā ka kōrero au ki taua momo tamaiti, haramai te pae. Ka tino piki anō te wairua ki roto i a ia. I anau ki a koe e mahi te moku. Ma tātou. Kau rua tae e mahi te ko tika tēnā ki tau nei mōhioranga. Ai. Ka mutu e mōhio ana koe i te wā e taumaha ana ētahi o ngā tamariki, i ētahi o ngā tauira me tō piri atu ki a rātou. Engari te aro mai ki a koe. Nō reira, me kōrero atu, oh, kei konei a whaea, oh, kei te tari, e hoki ana hau ki te tari iae nei, haere mai ki te kite i a au, pēnā ka taimaha rawa koe. Kia puare koe i tērā kuaha i ngā wā katoa, nā, ka āta mātakitaki hau i tērā tamaiti i roto i te rā e pēhea ana, ā, i te wā o te, te kai, ā, kai nui, ko haere atu au ki reira, ka āta kōrero tahi ki ngā tamariki kei tōna taha, engari ko taku aronga e haere atu ana ki reira. Kite atu ki te mehemea e pai ana rātou, ka mutu e mōhio ana, e puare ana taku kuaha ki te āwhina i a rātou a tōna wā, e hiahia ai rātou. Kore koutou e mahi i tua atu i tēnei taea ana nei. Koina kēnei, koina tētahi o ngā pūkenga nui me whai te kaiako, ko tana mōhio ki te pānui i te rūma, ki te pānui i te tangata. Kua iwa tau taku mahi hei kaiako, Kotahi noa iho te raruraru kua puta ki waenga i a Maoko tētahi tauira, nāku anō tērā momo raru i haka tupu. I runga anō rakau kē ai taku tau tuatahi kaiako, kaiako pūtaiao ahau i roto i tētahi o aua momo rūma pūtaiao nō reira me tino tūpato he nui anō ngā ture. I te hōhā kē tētahi o ngā tamaiti nei, ki tētahi atu, nā tērā atu tana sira i kihihawa hoki, engari nāku kē i hakanui, i hakarahi kē i te raruraru i taku momo haka hoki ki a ia. Um, rakau kē au i pānui i tana momo ka tika, ka haka humārie kē i taua, i taua tūmomo ki roto i a ia, engari i āianei nā, atu i tēnā tauira kotahi noa iho, iwa tau ahau e tū ana hei kaiako, mehemea ka raruraru tētahi tauira, me mōhio, me, pē, me pānui i te rūma, me, me pānui i te tauira, me pānui i te reo ā-tinana, wēra momo katoa, kia whai patunga i muri mai, ka māmā ake. Te nuinga o te wā mēnā e raruraru ana tētahi tauira wētahi raini, e hakapai ana au rakau kē taua kaiako i nā te kaiako kē te hē i tū raru kē atu ai ngā āhuaranga. Tētahi wā nei i taku kura o mua, kau i te kura o nāianei, pai rawa atu tēnei kura o, o, o nāianei, taku kura o mua, i tū au hei Dean mō te tau whitu, Tērā tētahi wā i tono mai e tētahi kāko tekau tauira o te karāhe 30 ki au, nō reira i te whakaaro au, nō ngā tamariki kē te hē, nō te kaiako kē te hē kua tekau tamariki kua tono mai ki au. He wā anō nō te tamariki anō te hē. E, tēnā pea, he wā anō e tika ana kia kōwhitingia, kia hoatu i te kōrero hāngai. Kaua pea e ngāwari rawa. Koinei ko te mea uaua, ko te whiriwhiri, nē? He aha te mea tika? Hore kua hia ana ki a Mataku. Pēnei nā, nā te mea, ma, pēnei i oho au, ko āku tamaiti ka mātau i koro atu nei ahau, e mahara nau tekau ngā tau pea o tētahi, E waru pea ngā tau o tētahi, ka haere mātou ki Mitimiti, tētahi kakenga hōiho i reira. Pē ki a Ope i haere ki reira, nā, ko mātou ētahi o taua ope nei, kake atu i te maunga i reira i Mitimiti, tō kāinga, ki Paorenga i tērā taha ake. Hōea, te aroha anō ki ngā hōiho nei. Kia, kia ātia, e, tae pai noa atu mā te kerere, me te taenga atu kerere, hō, ētahi o ngā hōiho nei, tata tonu kia mate i te nui o te mahi, mahi kake i te maunga. Kake i te maunga. Ā, kāore i muri te kerere, nā te mea me hoki mai anō. Na hoki mai ana ki tenei tahakoa tata pō kē te ao, na ko māua ko tetahi anō o ngā koroke nei, Kei muri rawa, i tiaki i te rōpū nei, nē, nā, me aku tamaiti e rua nei. Tahi ka, ka mea, ka raru tētahi o ngā hōiho nei, kua tino pau kē tōna kaha, e kore e hīkoi, nā, ka tū noa iho, e kore taea te waiho ki reira. So, ko māua ko tēnei o ngā. Nō te nao ko te korokene, ko māua e, e whiu haere ana i te hōiho nei. Kia tae atu ki, ki raro, tēnā pea kia tae atu ki reira e pai ana te waiho ki reira engari kaua e waiho i runga i te maunga ka, ka mate pea i te pō. Ko tai hāora māua ko, ko hau tōku hōiho tonu noa, e hakapaipaingia ana hau tōku hōiho ki te hōiho nei, he haka mea, a, heke haere i te hōiho nei ki raro. Pērā rawa te, te mea te. te pau o te, o te manawa o te oiwo nei. Ka mea tau ki aku tamaruki, te mea ko Pō Tata, haere kau ra ki mua, na, te hakapae nau, ka mōhio kau ra ki te ara e tae atu ai ki te puni, puni ana mātou ki te one. Engari ka nui te hanga tawhiti. Na, e tekau noa iho nga tau o te mea kaumātua, ko rāua tahi i runga i o rāua hōiho, ka tonoa atu e hau, kite ana anō te āwangawanga o rāua kanohi, me ka haere rāua. Ko Taihaora mā, ko te tangata nei, pei haere ana i te hōiho nei, ka tae atu ki, ki raro atu, nā, i reira aku tamaiti e rua nei tatari ana, nē. Ka kī mai ki au, horekau māua i mōhio me pēhea māua pāpā, nō reira ka tatari noa iho māua i konei runga i ō māua hōiho, tae noa mai nei koe. Whā anō ki au, he tūkino, i kōrero ana hoki rāua i roto i ngā tau, oh, te tūkino a pāpā i a māua. Hoi, nō ngā marama tata nei, nā tētahi i kōrero mai ki au, i rongo au i ō tamaiti e kōrero ana ki ō rāua hoa, ko ēnei ko ngā mahi i tū tangata ai rāua i roto i te ao nei. Nā, nō reira, me, ko tā Lene e kōrero nei, āe, he hakatupungia i runga i te ara tika, i runga i te tika me te pono, Kāore pea e mea i tua atu i tērā tāina koe, nā, ā tōna wā ka puta ngā hua. Ahakoa te kore o aku tamaiti e kīkī i roto i ngā tau, i a ia nei, kua, kua tīmata te, te haere, te kōrero ki ahau. Nā, kei te anau i whai hua ngā mahi i mahea au ki a rāua i ngā tau ki muri. Nō reira, kaua e pakeke rawa, kaua e ngāwari rawa, nē? Kei waenganui kē pea te tikanga. pai mutunga. Ka mutu he nui tō whakapono ki a rāua, nē, kia tutuki ai taua ara i, i waenganui pō. Āe, āe, tika ana. Wā, e, tēnā pea, warea, e warea ake ana au ki te, ki te, ki te mahi nei, nē. Nā, ka kore, hanga kore kē e hākaro atu ki ngā tamariki nei. Āte, i runga i ērā tūmomo mahi, kua tū tangata rāua i roto i te ao nei āe nē. Mua nau, ina mahi pērā koe ki ngā tamariki o tēnei wā, oh, ka raruraru koe ki te ture. Nē? Koina tētahi momo nē. I āianei nā ka mate tātou katoa ki te haka haumaru i ngā tamariki, kia kaua e tukuna kia werohia rātou e ngā mahi, ngā kaupapa o te wā, o te, engari e tika ana i ōna wā kia tukuna ngā wero, kia hakapono atu ki a, ki a rātou, kia tū tangata mai ai i roto i te ao. Tau kōrero ki a koutou e waka, te, te ahua waka o tamu, tamaiti waka o tamu ni kore kau e mōhena ki te kōrero Māori. Mm. Uh, ngari e mōhena ki te, te awhina, ki te tiaki tangata. Ngari i aia nei, kō ki te au,

Kia ora Lynn. Ka tau ki taku tamaiti. Mutu ki, ki te koe. Uh, pera te tata o ngā tamariki ki ngā mātua, mea, mea nui tērā. Alright. Ka pono ana ki tēnā kōrero. Na koe o tamariki e tohe nei ki a koe kia pia pia tahi koe ki a ratini. He rakau au he ki te kaira mai i te pora. He mai, he mai. Ka pai kua puta nga korero. O rongona. Mo te kaira mai. E tika ana nei kei kona te haka aturanga o te o te tata o te tangata ki ana tamariki. Ko te wa te o o te korero tahi i waenganui a kaute. Apai. Ano e tohu tohu atu ana. Kia kaha ki te whai wā. Um, etahi wā uh, ngā mātua hua taiohi tonu nei, ka hore e whai wā ana ki te noho ki te tepu, ki te kai, ki te kōrero, ki te pātai wērā pātai nā te nui o ngā mahi, nō reira, whai wā! Koia hoki tēnā. Koia hoki tēnā ko taku haka moemiti ki te mate Karauna nei. I pēnei ai taku kōrero, nā te mea, nā taua mate i hereherea ai ahau me aku tamariki ki te kāinga. Ngā mea kaumātua, tata kore kē rātou e kite i a au. Ko kōrero kia au ki a koutou, nā, me ngā raruraru i tupu mai i reira. Engari i ngā mea tamariki nei, ā, ki tāna i a Pāpā i ngā wā katoa, rerekē te wairua. Nō reira, e haka pono ana au, he mea pai tēnā. Koe tēnā ko te tahi mate nui o tēnei ao, e mahi ana te tangata, ao pō, ao pō. Nā, me pēhea e rerekē ai te āhua noho o ngā whānau nei? Me ahau, ahau ki au e, e, e, e, e te whakapanu a whai pēpi ana. Te tahi o wakamahi, ngā kahau ki te haere ahu whenua ne, haere ki te ahu whenua rapu kai. Koe tera ko te tahi o wakamahi e tari waku tamaiti ki te, te rukuruku, He patu kau wera, wera mā katoa i a rātou i tupakainga. Nā, ka mau wera o āhuatanga ki a rātou e. Hei a rātou ia i a e nei, ina, ina, ina ringi atu tā rātou matua, taku tuakana ake ki waho tamuri ki haere atu ki te āwhina i a ia ki te patu kau, patu poako haere waho tamuri. Haka tō māra mahinga kai. Hara i te māra kai e mahinga kai. E mahinga kai. Hara i te māra kai. Ai mo hana taua. Nā, ia ia nei, ko timata maku tamariki ki te hoki ki te kainga, ki te awhina tā rātou matua, ki te haka tō, nā, haka tika tika i ngā mahinga. Nā rātou te tahi. Me, me taku tuakana i hakatū te tahi whata, ko, ko tike tā rātou whata mō wā rātou rīwai, ko te hakatō Ai. rātou a tēnei tau. Ū, e pai reira. Ko hoki ana ngā wā e tupu ki tāua, Ia, nui. ia, ia. Honeybird tētahi anō āwhina ka mutu e koro pono tēnei hai ko tāku, e hakaritea te tai a Hōrore mō tō whānau. Nā Moe hoki i kōrero mai i ngā marama kō pahure nei nei, te kaha o tana whānau ki te hakarite horere i Moraatu, ka mutu ki taku titiro atu i waho nei e whānau noho Piripiriterā. Nā, i mua rā kāore haka pono ki tēnā, e amuamu kē ana au ki taku waeine maumau moni. Ae, koa, e te korero pono tenei, maumau moni. Ki taku ai, maumau moni. No nga tau tata ake nei, a, ka marama ahau, kaore e, he mea nui kei kona mo te, mo te oro o te whanau. Ki te ana i te aho aku tamariki, ka poka ake, I te kāinga, ko te kaupapa e take kona nei tātou kore kīkī. Engari, tākawa tonu ki Rotorua, mō te horori, ho! koro kīkī pai ngā tamariki nei. Mai take te kōrero. Āe, nā te aha, nā te hari, nē, kua puta ki waho o te kāinga, e kita ana i tētahi ao hou. Nō reira he kaupapa anō tērā? He tino rongoa tērā, kei haere tahi koe me tō whānau, he wāhi home aneke koe, harihari rātou ka kōrero ngā mea katoa, ka hono tata atu te whānau, ka tino piri tahi nei, nō te mea wā mō koutou, mō te whāmere. Ko hakarere nga lalaro ki muri. Tona tika. Me ke hoki atu tika inga ko pati mai ame. Kei ko nata ni. Ka pai. E ano aua kupu, nga kupu naka, e ako ma matu, ko te... Selective mutism. Ai. me te aha nei? Situational. Nā, mā ngā tūpune a kōrero, te turi, te kāpō me te wāngu. Whakamai ka tō ārero. o mai te tai kōrero a haka mutunga mā tēnā mā tēnā o tātou. He āta hora rei pai rawa kia koe. Uh, kia nei, he haere ki te taha moana, He pāinaina, ā. He pāpaku hoki ō moemoeā. He rawe, āe, pai māmā, ā, āe, whakatū puni, āe, koirā pea te tino hararei ki au. Uhmm. Uhmm, kaukau. Ā, koe? Kua pērā ana i ngā wā Kirihimeti nei ka tatari tātou, kia hokihoki katoa mai te whānau, he mea nui tērā i te wā e tupu ake ana tātou nei, i, well, pērā hoki mātou, e ke, ke, ke hokihoki katoa mai te whānau, ko tērā te oranga. Mm. Nei, ko tērā tunu, tunu te oranga i tupu ake a, a hau, me, me waku karani, waku mātua tūpuna, Kia hoki katoa mai ngā whānau ka kitekite ko te wā pōuri, ko te hokinga o rātou ki ngā wāhi e nonoho ana rātou. Engari kei reira tonu te oranga, kau ko te, kei ia tau, kia kitekite te whānau i a rātou anō. Kia honohono ahako pēhea te roa tātou e noho wehe ana, ka kitekite i a tātou, nā ka hari, ka koa, ka puta ngā wairua katoa. Nei, ko tērā tonu te aniki, nō te mea e tupu pērā ake mātou, te hari, te koa, te kite o tātou whānau, nē. E ka haukata mai te aroha, wērā mea katoa, kōrero, me, ngā, me, me te hononga o ngā tamariki a rātou anō, nei te honohono i te, i te whanaungatanga. Ā, kei, kei reira te oranga, mēnā tātou e mahi tonu ana i tērā, ā, ko tērā. Tuku perehana ana koutou mo te pirimete. Mm. A mātou Steam pudding, ne? A ke mātou he rākau kirihimete, he perehana, ko tērā ke te perehana. ko te perehana te taonga, ko ngā whānau ke hoki mai te kāinga. Tēnā koe. Moko, e a te ororo i pai rawa kia. Ooh, hawa hoki. He pai ki ahau ngā momo katoa. Moana, pāinaina, noho tahi ki te whānau, haurangi pai ai, haere ki tāwāhi, ngā momo katoa, ā, ko wō hoa hararei, ko wō whanaunga hararei, koia kē mēnā ka pai ake, e kore e pai. He haere noa iho ki Paihia, ki te taha o ngā tangata pai, ka pai ake i te haere ki tāwāhi ki te taha o ngā tangata kaore i te pai ki a koe nō reira, ko ngā tāngata, ko ngā whanaunga ngā hoa ka haere tahi nei ki tō taha, koia kē te painga o te hararei. Kaua ko te wāhi. Mua nāna. Ko taku whakatipuranga e pērā ki tā Whaea Ngawini, nō reira he pai ki a au te kite i aku whanaunga katoa, engari mō taku whāmere iti nei, ko hau me taku kōtiro, taku māmā, ā, e pai te puta atu ki tāwāhi, ki te kite i ngā mea rerekē o te ao, he waiho i tana whonu kia kore e hāereere haere i tōna taha, ā, āe, ki reira kōrero tahi ai, kōrero mō ngā mea hou ka kite e rā āhuatanga katoa. Pakeke tērā, tērā pātai te hakenga hararei pai ki au. I wēnei rā, horekau e hararei pai te e toe ana i a ia nei te mea ngā hararei ngākau nui au e ā mātou e tupakana i te kāinga. hara mai te pai o wera hararei ki wa ki wa mato ka mutu mato ka to i roto te ora wai ina krihi me te ko te katoa te awa awa e e e e e krihi me te ana ko kore ke pera mutu ko te ra o te tangi o te ngako i ain ko le ke te ahuatanga o te mea o ki ko te ra ko nga hararei Hara mai te pai ki a au ko wena hararei ka haukuri mai katoa nga iwi o te tamariki ki te kainga ka hararei katoa te te te te te awaawa kai tahi kai rama takoro tahi wera mahi i mahi matou i a matou to pakana mari kore ke kite ai na mau me wini kore koe pereha na no. Ko te parahana, o moko, a eri ki te miraka i te ngakau, te mutunga i te ngari. Ko re kau ahana kua kua mohi o na kai hea raini to kai nga. No, re kau te ora kai na mohi o. Kei te ora sa nu matu i te kai. Ngari koe we na ko nga hara rei. Ko re ke, ko re kau e hara rei. I we nei ra, ko atu i te ra. Anō māku e tautoko kau ake i ngā kōrero nei, te arara e pai rawa ki ahau kia noho huihui i te whānau. Ahakoa kei hea mātou e noho pērā ana, ahakoa kei hea te reka, te kawa raini o ngā kai, me te mea nui kē e noho tahi ana te whānau. Ā, kāti nei rā e tātou mā hei tāku i ngā kōrero hōrere nei, hararei nei rānei e hangaia atu ana ki te take i tangotangohia nei e mātou i tēnei hāora, engari ko Taeketa wā kia hakatarea te rākau kōrero ki tōna tarenga i te pātū, ā, tae noa ki tēnei hāora anō o Te Wiki.